Falle bo rai ohonoch yn cofio'r hen hysbyseb go to work on an egg. Yma ym Mhryden mae yna 32 miliwn o wyau yn cael eu bwyta bob dydd, ac mae yna 15,000 ohonyn nhw yn cael eu cynhyrchu yma yn Llanfynydd. Fferm Penrhos Cartref Terry, Emma, Sioned ac Owain Davies. Fferm ddefed a gwartheg sugno oedd hon yn unig hyd at yn ddiweddar, ond ers mis Ionawr 2012 maen nhw wedi dechrau menter newydd o werthu wyau maes, sef free range, gydag 1,000 ar bymtheg o ieir. Mae'r ieir yma, maen nhw'n greaduriaid bach eitha od yn dyn nhw, maen nhw'n um, busneslyd iawn. Ond o'ch chi'n deall tipyn am ieir cyn bod chi'n dechrau? Na, dim byd. O'n i heb cadw un iar cyn ni. So na, mae popeth yn niwedd i ni. Dwi o'n i lan yn uh, Trallwng a Dre Newydd fel yna sawl waith i gweld uh, lot, um, lot o sheds uh, fel hyn de, rhywbeth yn debyg. Gwne systems, naturally ventilation, air fans, a mi ti gwne brids o ieir siarad i ffermwyr eraill gael weld beth o'n nhw'n dweud. A wel na fe, a diseidion ni mynd am teip un o shed, y stil shed o lle'r uh, shed pren. Os o'n i'n meddwl byddai'n para mwy hir, a decidon ni wedyn mynd am y natural ventilated shed, ac os bydde llai o bil trydan da ni. Na beth ni yn lico am ydy'r ieir y mwyaf. Un o'r, un o'r, un o'r mae'r golem yn off yn y nos da. Sdim eisiau chi becso am di codi lloia na wyna na dim byd. Chi'n chi, chi gallu angofio am bita nhw a cysgu sôn da, efe.
Ond faint o fuddsoddiad oedd hi mewn gwirionedd? Ah, Wel, i ni ddim wedi gwneud y final figures yn iawn de, ond uh, fi'n credu rhwng, rhwng parni'r ieir a talu am y shed a popeth, fel bu popeth ar ben, chi yn siarad tua hanner miliwn o bunnau. Oeddech chi'n poeni yn breiddiol pan o'ch chi yn mynd ati i benderfynu ar yr fenter newydd bod gormod o bobl yma yng Nghymru yn mynd mewn i gadw ieir? Oedd, oedd yn poeni, ond agos bod ni'n gwybod bod y cage fan yn ymlaen yn 2012. A amser o'n i yn adeiladu'r shed, o sawl person wedi gweud oedd fi'n credu bod i off dy ben. o fi'n credu mynd erbyn y gran, ac os ar y pryd hynny o dim o neb arall yn adeiladu'r sheds yma, a fi'n credu erbyn heddi mae e wedi talu ffordd, ond am maint o amser sefyll y flin am eto, fi ddim yn gwybod, mae'r un beth o bif, uh, defed, dy bech yn cadw, mae amser i dda, amser i gwael i gael. fi'n credu bod rhaid chi edrych dros y cyfnod am rhyw deg blynedd, Stico yn rhywbeth am deg blynedd a fi'n siŵr talu yn rhywbeth.
Mae'r ieir yn dydwy dros 100,000 o wyau'n wythnosol sy'n cael eu gwerthu i gwmni Stonegate, sy'n eu dosbarthu nhw i'r archfarchnadoedd. Ac mae Terry yn derbyn tua punt am bob dusen o wyau. Beth yw'r prif benbleth nawr? Beth ych chi'n gorfod wneud? O, wel, ni'n nhw mewn mynd unwaith pob bore, trial y mewn ar ôl ni bennu gwaith gyda da David. Ni'n dechrau'r belt, y belt y machine lan, lan mynd hyn. A wedyn mae doi conveyor allan i'r shed ar wyau. A maen nhw'n dod lawr mynd hyn, os oes cracks ar beth ar y wyau erbyn bod nhw'n dod mynd hyn, chi'n tynnu nhw allan. A gredo rai mwya, os rai gormod y seis, chi'n dod i nhw mas fel double hawkers, a wedyn maen nhw'n mynd trwy'r system yn hyn, a maen nhw'n cael eu stampo nes mlaen, a maen nhw'n cael mlaen y bach eto, a wedyn mae sucker beth chi'n galw yn tynnu 30 o wyau allan ar y tro, a dod e gros a mewn i'r tray, a wedyn mae tray yn mynd mlaen a fe, mae'n staco nhw stacks o chwech ar y tro, a wedyn mae'n mynd rownd a mae stacks o disen da chi ar y conveyor ar y diwedd. A wedyn chi'n dod i'r waro pallet sydd yma. Felly, mewn gwirionedd, sdim lot o waith 'da chi'n neud? Wel, na, nagos, nagos. Dyma fo bydde'n gwitho iawn, yfe. Electric sy 'da chi, so os oes rhywbeth yn torri lawr, ma' mae e gallu bod yn pen dos, dyfe. Faint, ar gyfer y pallet, faint o wyau bydd iâr yn dedfryd mewn wythnos? Wel, ar hyn o bryd, yy, o, Mae 16,000 o ieir yma, a wythnos diwetha nawr oedd uh, ar ôl ador wyau am wythnos diwetha lan i gyd, o'n nhw wedi dod yn uh, 105,000 o wyau. Cymaint o hynny? Oedd, oedd. So fi'n credu hwnna wedi gweithio mas yn fi 6.6 wy y iar. Ond mae hwnna'n gyfartaledd eitha uchel, da ni'n gweud. Odi, odi, odi. odi. Chi'n eitha hapus o hwnna? Oden, oden, oden, ni yn hapus. Wel, Dwi'n credu bod bach o lwc ni 'di gael floc distel o ieir i dechrau am y tro gynta. Na'r unrhyw beth i fi ddim yn lico ambiti'r job yw sdim control 'da chi ar y ieir sy'n mynd mewn i'r ffarm. Mae gwyneth i buwch neu dafarn, chi sy chi sy'n control o magu y teip o gwartheg neu dafa chi moyn. Ond y teip o iâr, mae mas o dwylo chi a mae rhaid chi cymeryd beth chi'n gael, so mae lot o lwc yn hwnna. Fi'n credu bod Y bryd o ieir sydd yn ni, mae, mae ar y fferm yw Lowmans, a mae'r uh, Lowmans yn, uh, yn da iawn am dod y lliw fach brown neis ar uh, shell y wy. A mae hwnna'n bwysig, achos dyna beth sy'n tynnu llygad yr, y cwsmer wrth bod nhw'n prynu'r yeah, wy. Ie, yeah, ie, yeah, ie, yeah, definite. A fi'n credu agos bod nhw'n free range, red, bod hwnna'n helpu'n bach o fe. O bach, o bach well y quality o wy i gael, ydych chi?

Yeah. Ond pan wedodd Dad bod e'n mynd i gadw Ieir, o- o't ti'n cytuno bod e'n syniad da? O, 'na ar y dechre do, 4,000 o'n i'n mynd i cadw. Ie. A wn i, 16,000.
A beth yw dy rôl di yn yr holl beth? Yy, paco wyed, jyst cerdded trwyddo Ieir.
Mae'r costau yn cynyddu. Odi, odi, odi.
Ond mae'r un peth o bopeth. Mae cost diesel yn mynd lan 'da chi, mae cost fertiliser yn mynd lan. A, wel, na fe, gawn ni weld beth digwydd, dyma. Ond mae prisiau'r wyau hefyd wedi cynyddu yn ddiweddar. Odyn, odyn. Mae pris y wyau wedi mynd lan rhyw saith ceinog y dwsin nawr ambyti tuag rhyw deg diwrnod yn ôl. So mae hwnna'n mynd i bod yn llawer iawn o help i ni. Odi, a gyda'r cyfartaledd da chi wedi bod yn cael, chi'n gwely'r holl ffordd i'r banc? O, wel, gawn ni weld.
Gawn ni siarad â chi mewn deuddeg mis eto, a gawn ni weld. Ie.
Mae Terry ac Emma wedi buddsoddi'n helaeth yn y cynllun yma heb unrhyw gymorth grant, ac maen nhw'n cadw'r uchafswm o ieir y mae'r canllawiau'n caniatáu. Mae'r busnes wyau wedi bod yn dipyn o fuddsoddiad, a phob peth wedi ei wneud i'r safon ucha'. Os mentro, mentro'n iawn.